عطاء اللہ خان عیسی خیل وی پاکستان دے واحد فنکار ہن کہ جیں دی انٹری جیں دا اندراج اس کتاب اچ ہے شاید انیس سو اٹھانوے دے ایڈیشن اچ یا ستانوے چا ننانوے دے ایڈیشن اچ انہاں ترائے سالاں چوں کوئی ہک سال ہے انہاں دی تصویر ہے نال اے لکھا ہویا ہے کہ دنیا دا واحد فنکار کہ جس دے سب توں زیادہ البم سب توں زیادہ آڈیو کیسٹ ریلیز تھئے۔

قدامت اور اے چیزاں بنڑاونڑ آلیاں چوں ہک سونہ خان بیوہ سنگھ ہن۔ کراچی توں گوادر تک، گوادر توں خیبر تک انہاں ہک ایسی شاعری کیتی ہے کہ جیہڑی چاریں صوباں دے لوگ سمجھ سگدن۔ ہر دور اچ اے محبوب رہن۔ غم دی تصویر بنڑاونڑاں کوئی آسان کم نئیں۔ انہاں نوں مصور غم آکھا ویندے، بالکل بجا آکھا ویندے۔

اج دیس محفل مشاعرہ دے صاحب صدارت نوں سڈنڑ توں پہلے ہک ڈوہڑا کوئی اگر ہک ڈو لفظ اگے پیچھے تھی ویندن تاں اس دی معذرت۔ ودا کتبے پڑھدئیں قبراں دے کیندے درد ونڈاونڑ آئیں۔ ودا کتبے پڑھدئیں قبراں دے کیندے درد ونڈاونڑ آئیں۔ جیڑھے ہتھ وچ تازہ پھل چائے نی کیندی قبر تے پاوݨ آئے ہیں تیڈے سرخ لباس توں شک پوندا ہے رٹھے یار مناوݨ آئے ہیں او سامݨے قبر بے وس دی ہئی جینکوں توں پرچاوݨ آئے ہیں ایسی شاعری کرنا روح دی پاتال اچوں گزر کے ایسی شاعری کوئی شاعر کر سکدا ہے ایسا نمونہ اگر سانوں ڈیوݨا پو ونجے اردو شاعری چوں اساں امیر تقی میر دا نمونہ ݙساں۔ سرائیکی زبان اچ انتہا دی کمال دی شاعری کرݨ آلے اور وت ہک ہور بڑی وݙی ڳالھ اے میݙے کن وی حیرت انگیز ڳالھ اے جی میں سونا خان بے وس پہلی نشست اچ آکھدی پیاں محترم سامعین کہ میں عرصے توں شاعری اور ادبی تقاریب اچ شامل تھیوݨا چھوڑ ݙتے تقریبا ترے سال پہلے دی گالھ ہے میاں والی میں اداولا خان عیسی خیلوی نو وی ریکویسٹ کیتی ساڈی ہک شاعرہ آئی سیدہ صبا نیازی انہاں دی کتاب آئی اس کتاب دی رونمائی اساں کرائی اداولا خان عیسی خیلوی وی تشریف گھن آئے انہاں اتھے اظہار خیال وی کیتا پریس کلب میاں والی اچ

تاں اساں کوئی مجاز نہ کہ اساں کوئی تحقیق وچ ونجاں یا پچھاں اس دی وجوہات کیا ہن او بہتر طور تے جاندا ہے یقینا تساں میڈے اس گالھ نال اتفاق کریسو شاعر کتنا خوش نصیب ہے اس دے والد صاحب بیٹھے ہن تساں سارے موجود ہاؤ اس دے سٹاف دے لوگ بیٹھے ہن اور سونا خان بیوس اپنا او اک فیصلہ دے رہے۔ لوہے تے لکیر آلا جڑ۔ پتہ نی لوہا کدھے گیا تے لکیر کدھے گئی جو ساریاں چیزاں ختم تھی گئیاں۔ شائق واسطے انتہائی احترام نال اپنے بڑے بھائی بہت اچھے شاعر سونا خان بے وس کوں ملتمس ہاں انہاں توں کہ اپنا صدارتی اگر کوئی مزید اظہار خیال کرنا چاہون اور اپنا کلام عطا کرن۔

دلاں دا شکاری تے نہ خود کوں ویچی ودا ہاں وپاری تے نہ اہل دل ہاں دلاں دا شکاری تے نہ اہل دل ہاں۔

چودھویں دی حفیظہ منگدا نمھی پیار حق ہے میݙا میں بھکاری تے نائل دل دلاں دا شکاری تے نائل دل۔

او میکوں پتھراں دے سانویں نہ تولے کوئی میکوں پتھراں دے سانویں نہ تولے کوئی میڈے ماتھے

میکوں پتھراں دے سانویں نہ تولے کوئی میکوں پتھراں دے سانویں نہ تولے کوئی میڈے معصوم جذباں کوں

کوئی میکوں جھکاوݨ دے ول بھل ونڄے کوئی میکوں جھکاوݨ دے ول بھل ونڄے دا بے وس نہ سمجھے اے ڳل بھل ونڄے دا بے وس نہ سمجھے اے ڳل بھل ونڄے دا چھوں رب دے میں کہیں دا پجاری تے نہ واجھوں رب دے میں کہیں دا

گل گل تے بنڑدی گل گئی کسے گل دے وچ بے وس دی جندڑی بس گلدی گلدی گل گئی شکریہ جی۔